right eh, zviri sei matraders so on today's video tichange tichidzidzisana kuti tinotrader sei madouble bottom kana tichinge taona chi eh, setup redu rakanaka naka nditika right chinhu chekutanga pamadouble bottom ndechekuti eh, anoitikira pai anditika number one number two tichadzidza kuti tinoconfema sei entry redu handitika saka kana makamboona vhidhiyo ratikaita reintroduction to chart patterns takataura tikati double bottom inoratidza kuti maketi ichaita sei ichabhaya handitika ehe right ndo zvatodaita sei kuonesana nhasi saka chati redu riri pascreen apa nditika tichatanga nekutsvaga chii madouble bottom handiti Right. Tine first E. Double bottom yedu yaitika chi muzoni umu anditika right. Tine leg number 1 negumbo number 2 anditi right. Kana tichinge taona leg number 1 anditika rapinda chi pazoni pedu tino expecta market kuti bounce ichidzoka chi kuzogadzira gumbo number 2 handiti painogadzira gumbo rechi number 2 isusu takutanga kutsvaga chi entry handiti kune vanoda kupinda vane tight stop loss munobva maenda kutime frame diki monotsvaga macandlestick petenzi handitika Kune vasati vaona vhidhio remacandlestick patterns, zvakakosha titese tirione. Takariita futi riripo paplaylist rakanzi Introduction to Forex Trading, handiti ka? Right. Kana macandlesticks edu agadzira pattern yatakataura iye kuti pattern iyi inoreva buy, iyi inoreva sell. On this case tinonotsvaga pattern inoreva buy, handiti? Panapa pakagadzirwa inenge morning star pattern, handiti ka? Right. Nekuti tine dhiskendo ka nekadii kaka nezihombe iri saka entry redu unopindira apa pano closer chi kendo iri raconfirma nepattern yedu tobva tapinda entry stoples yedu toisa kuzasi kwechi kwezoni handiti take profit yedu iprevious high palevel panapa anomuona saka apa kuri kunzi dai tandakatora entry zvaitoita sei zvaifamba zvakanaka handiti ka mamwe maentry anodya mamwe anoita sei anoregedza kudya ndoforex handiti right touya sepanapa handiti ka tine zoni redu rei ratikataura kuti kana tichidhirowa mazoni tinotsvaga mazoni ekuti maketi riita sei rikunyanyobhaunsa bhaunsa handitika tinotarisa kuleft uku uku ndokwatini takasiirwa chi maclue handitika right on this case paarea panapa ndimoona pane zvaitika paarea panapa apa apa apa apa handiti tonodhurwa chi zoni redu takaenda takaenda handiti right market yakanobreaka yaka handiti saka ta mutemo wesupport neresistant market yakabreaka support resistant ishi handiti taifanira kuresista pana but takabreaka which means resistant yedu yakuti ina kuvasapoti maketi yakayabva yagadzira one leg handiti yabva yasapoti ndobva yaenda chi mudenga handiti yaenda mudenga bva yadzoka second leg ndobva yaita sei bva yasapota saka pana apa paarea panapa ndo patinotsvaga chi entry tonavigata toenda kusmaller time frame tonotsvaga chi ma candlestick patterns handiti take profit yedu previous high haiipi ishi ishi ish ish anditi ka market yedu yakauya bva yasvika chi kuhai kwedu zvazvafamba chi zvakanaka anditi handei futi titsvage chi e, mumwe muenzaniso panapa paarea panapa anditi ka tine pattern yatikaita sei yatikagadzirirwa tikatrowa zoni redu iri right market yakaita sei yakauya handiti ndobva yaitanga yasapota ndobva yabreaka ndobva yaresist ndobva yadzoka yakaitanga yaresista nditi ndobva yabreaka ndobva yawana support ndobva yaenda mudenga ndobva yagadzira gumbo number one ndobva yadzoka ndobva yagadzira gumbo number two panapa pava nerimwe end handiti candlestick richingovhara panapa stop loss yedu kuzasi kunoko take profit previous high handiti market yakadzoka futi same zone andinoona sometimes panogona kungoita double bottom popedzera pane chi e, arranging market nekuti market inenge yakutoita nge iri kugadzira e, trend ratikati isideway handiti pasame area ndo concept yakaitika chi panapa handiti tobva tauya kuzasi kunoku kuzasi kuno kuti tikadhirowa futi zondi redu handiti right panzvimbo iri inyanyoita sei inyanyobhounsa maketi handiti ka paarea panapa tadhirowa chii zoni redu handiti tobva tari stretcher right tari draw zvakanaka naka handiti kuno kumakete katanga ichiresista zoni rinori tobva tabreaker tobva tawana support handiti patikauya panapa apa tatabuda tatadzoka saka zvinenge tikanzwa kuti maketi painodzoka muchi mazones medu tinonotsvaga chii macandlestick patterns handitika right but usually nzvimbo dzatinofanira kunyatso expecta madouble bottom handitika e, eh, maareas anotanga trend kana chiti maareas anotanga trend right muri kuona panapa apa kuzasi kunoku kunotanga tanga trend uku kwekuti e, down trend rapera takuenda muup trend handi mukunzwisisa midzi dzachona kunoku andimuona madouble bottom chi ndo maareas anonyanyoita sei anonyanyoitika handiti right aya maerias aya handiti ka right saka same skiri ratandichiita handiti ndire kunodai market yedu painouya chi ketizume tinyatsoona zvakanakanaka handiti market yedu painouya muzoni muzoni redu handiti inofanirwa kuita sei kusapota yobuda Ona yadaro manje tobva tadrowa chi zoni redu handiti previous law tadrowa zoni redu market painodzoka muzoni handiti ka isu takunotsvaga chi confirmation handiti confirmation yechi yeentry confirmation yeentry totsvaga chi candlestick pattern munomu makanogadzirwa morning star pattern ishi iri apa ishi anditi ka market ndobva ita sei ndobva yambo bouncer bouncer iripo ndobva yabuda but zvinenge zvakuitika nezveunodewo so maona kwekutanga kwevideo kwatanga chiexplaina kuye kwekuti previous high anditi ai ayo ma madouble bottom anoitika pakati petrend ndosaka tichingotargeta kaprevious high kanenge kari pachi padhuze but manje kana takutrader kunotanga trend handiti ka tinenge takutotaura zvekuti tiri kurider trend kusvika chii svika zvanaka saka reward yedu inenge yakakura nekuti tichagaramo tichaholda kwetime yakaita che yakati kurei animoona right saka unenge wapindira kunoko handiti tapinda maentry edu stop loss takaisa kuzasi kunonguka uko handiti market ichatoita zvaichaita isu takaita sei takahoudha handitika saka iwewo manje zvinenge zvakuitika nezvauda so wakunogara pasi manje uchigadzira plani yako handiti kuti e, ini kanda kutreda madouble bottom unotanga ndichaita sei handiti saka zvaunenge wakuita uchatanga wanostada peya rauda kuzotrader machii madouble bottom wochitanga kuona kuti akagadzira madouble bottom anofamba distance yakareba sei asati adzoka kumaentry kwangu handiti distance iyoyo ka ndochava chi take profit yako ndokwaunenge wakubudira handiona then pamwe pachona uchastada kuti akagadzira double bottom asati aenda mudenga anombodzika kuzasi here kana achidzika kuzasi ndosichakuratidza pekuisa chi stop loss ndo magadziriro atinoita kuita chi e, trading plan redu remadouble bottom handiti apa pataexplaina zvechi zvemaentries handiti ka right e, kune vabatsirika nechi nethis video ngatidzvanyei chi subscribe button tine playlist ratikugadzira handiti re maentries saka pataita madouble bottom handiti takuya tichiita madouble chi madouble top handiti ka right ngatisanganei pavhidhiyo remachi remadouble top tobva tagara taita sei tapedza nayo nyaya yachona